mũthigĩria wakwa ndakũnyita ũgeni oro rĩngĩ kahinda-inĩ gaka twakĩheo nĩ nyene ah, ngwĩhoka wĩ thayũ na ndĩ thayũ nyene no agĩtũmenyereire na nĩ wega nĩ tũgĩthiĩte tũgĩthiĩte oro wega Ah, na nĩ ndĩrakĩona andũ aingĩ nĩ majoinĩte ngurubu ĩno nĩgetha twĩyende na nĩgetha tũmenyere tũgĩterere makinya tondũ ndĩkĩmwĩraga tũtingĩmenwo na ithuĩ twĩmene ngwĩraga ro rĩngĩ ngerĩte kĩrĩ namba nĩ ya mũici ngetwo ngetĩka mweke wa mũirũrĩ mũcera wa mbere ya mwenda na marika merĩ ma ũkũri wa thĩ marĩa mathanaga nĩ kĩrĩ maingĩ na marĩa magethana nĩ mwangi na maina maina nĩ awa aikĩaria ndikĩaragia gakĩngetanĩra na maitano na kĩrĩ ng'ũndũ amu kĩrĩ kahiũ gakũrũ gatikĩagaragwo nĩ maĩ na ndikĩmwĩra niĩ ndĩ gĩthũmba ithũmba nĩ arĩa magĩtuĩtwo kwa mamu wao na ithũmba ndĩkĩmwĩra gĩtirĩ mĩrimũ ya ngoro ithũmba nĩ itang'a ithũmba nĩ mĩtang'ing'a na ithũmba nĩ andũ me indo nĩ amu ahota Gũtherũga kĩndũ na mũndũ uma na bata ah, wa ndeto ĩyo agĩteithĩke. Nĩ twarĩtie ũhoro wa mĩruru kuma chapter 1, 2 na 3 na 4 na andũ aingĩ nĩ manjĩrĩte nĩ makuũkĩirwo nĩ ndeto ĩyo nĩ tondũ nĩ ndeto ĩkoretwo ĩgũmĩire mĩciĩ mĩingĩ na gwagĩkoragwo atĩ thĩinĩ wa mĩciĩ ĩyo kwĩna ndirũ kumia harĩa rũgongo tũharũrũkĩte ũkonaga eh, ciana nĩciagĩkinyirwo nĩ gũkĩhika no hatirĩ mũndũ na ũmwe wahika no maihũirie ciana eh, mũkoiko mũkoiko nyũmba rĩu mũthĩ ngwendaga tũgwete o kaũndũ kangĩ kamwe ka atĩ ah, gwate gũkorwo atĩ mĩruru ndĩrahatwo eh, nĩ ndirũ ĩtũmaga mĩciĩ ĩharagane na mĩciĩ yage thayũ na mĩciĩ andũ mage kĩhiko anake kũnyua njohi na wairĩtu magagĩtuĩkaga atĩ onao nĩ makĩremwo nĩ gũgĩkorwo mena mĩciĩ ũndũ ũyũ ingĩenda kuongerera hau ngwenda kuongerera mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ eh, hĩndĩ ndagwetete eh, ndeto ĩrĩa ĩngĩ ĩngĩkorwo ĩcũngĩrĩirie mũno gũkorwo andũ matirĩ na mĩciĩ nĩ ũndũ wa aciari aitũ aciari aitũ makorwo matigũranĩte na mũciari angĩkorwo ndagũranĩte nĩ tondũ aingĩ ndigũkĩenda gũkĩrika mũno ngiuge nĩ twaingĩrire ndini-inĩ mũno no ndini twakĩmĩtĩkia mũno maũndũ marĩa macokaga magagĩtũkora na ithuĩ tũkoragwo tũkĩrĩha na rĩu angĩkorwo aciari aitũ kana eh, agũka aitũ nĩo aciari a aciari aitũ matiaracĩirie atumia ao nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte rĩu nawe wakinyĩrwo nĩ kũgũrana ũgakĩgũrana na hĩndĩ ĩrĩa wakĩgũrana ũgakorwo nĩ wahĩtũka kana nĩ warũga thoguo na nĩ waigua ndagĩkwĩra kahiga gakorwo no gakĩgaragwo nĩ maĩ ũguo nĩ kuga hĩndĩ ĩrĩa wakĩrũga thoguo rĩ na maitũguo rĩ wanenehia mũkaguo tondũ nĩ wamũracĩria na wamũhikia wakĩra nyũkwa na thoguo koguo angĩkorwo noguo ndarĩ na ũhoti na e muoyo kana akorwo ndarĩ muoyo tugaga tigũkua akuire ngirathi nĩcio cikuaga we wĩ muoyo we kĩhĩ gĩake kĩa mbere gĩa kerĩ nyitanai na mũhĩrĩga mũthiĩ mũtware indo icio nĩgetha mwĩhingũrĩre na nĩgetha mĩciĩ yage kindu twitaga ndiro nä tondå maå macio nä macångä rä irie må no atä må no arathå ma å gatå ra wä ra-inä na mbeca ciranyita moko ukarega gukai mbeca ciaku unyitaga cikiumbukite na andu ari angi na uguo magithire na mbere eh ni tukirore ndeto iyo nigetha eh wagitua withukuma mbeca ciaku cikinyite moko

na nginya rĩrĩa rĩngĩ nyene egwĩtũhe mathaa na mahinda nĩwe ũtũheaga ndũgwĩcokereria na tabarĩra ĩngĩ na mũtikariganĩrwo nĩ harĩa eh, twĩtaga ng'enda-inĩ kana rũthingo-inĩ rwa facebook na rwa youtube eh, ũkĩrike na gũsubscribe nĩgetha ũgakĩonaga video iria ingĩ ndĩkoragwo ngĩikia nĩgetha hĩndĩ ciothe ndaikia video ndũrĩkoragwo ũgĩcietha ĩrĩkoragwo ĩkũhũrĩra gakengere thimũ-inĩ na nĩgetha ũgagĩteng'era ho ũgakĩrora nĩ ndeto ĩrĩkũ ng'eni ndagĩikia kwoguo eh, ũkorwo we wĩ mũgeni youtube na facebook noyo kwoguo kũu ũngĩthiĩ thingo-inĩ icio ciothe ndũkĩnjaga na nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũkũra kũrĩa meciria na ndĩkĩmwĩraga kaingĩ tũtingĩmenwo na ithuĩ twĩmene nĩ twĩyende nĩgetha tũmenye harĩa twagĩtereire makinya nakĩo kĩrĩnyaga gĩtheru kĩrogwataira kĩrogwata